Recent li kelli tour, kont erġajt tour il-Messiku u kien il-bicċa konna għandis match was a six man tag cage match. Six man, tlieta kontra tlieta ġokaġġa. Eżatt, eżatt. Messiku jħobbu jagħmluhom daw these daw it-tip ta' matches għalija ma jagħmlux sens. Tifhem, ti għax jina I was just

Għalli bro, you're big. Tlu naf, man. Tlu għabatlek il-CV, jena, tifem. Eh. U mat, when I saw the, the other wrestlers in the match, tipo, they were like half my size. Sewa. I'm like, yeah, this is gonna be a bit tricky to work around, tifem. Tricky, is it tricky? Jow tibda tajt il-lallu, toys.

Double suplex, spiega, definition, double suplex xini. Provaw fuq hekk. Provajt, man, provajt, xal għallu xal mill-lek bodies nem suplex, provajt. Min, min għallek, Julian, zgur, Julian. Eh, u dik.
Anyway, you put their hands around their neck. Suppost għalla liberali xalugija u paċifista u ħlif tixtieq li id-deni u l-ġieħ ma tiġi l-mara. Mela, Double suplex. Dik, però. Mela, ħajruna xi double suplex. Boom. Dik. So I wasn't for instead of that. Xom sekonda.
Eh, eh, taqbad t-nej minn u tamil suplex eh, t-nej minn u. They're like half my size, so it's doable. Jek titħol Becky fuq il-naħa l-oħra, jiena nieħu double suplex, nasib hemm wara għandna xi saqqu tal-ġuġitsu ta' Mark, jiena lest li wara dan il-programm nieħu double suplex jekk Becky titħol ukoll. Dejjem tiegħek Becky.

Mbagħad l-atleta l-ieħor x'ħidtu fuq dak li ma kkooperax. F'dak il-punt jibdew speċi ta' ħsibijiet fil-moħħ. Ikollok dik il-rabja ġo fik. Dik ir-rabja.
Professional hu. Eh.
Immaġini tiġi di li speċi ta' xa taqabbiżilek jew jew diġà jkollok għalik per għalik pereżempju taf kif. Eh, Jekk hemm xi ħadd li Aram, di, at the end you always have to be professional. Għax if you're not professional is going to affect your whole career. If you're a dick, tifhem, jekk għad prova tweġġa dak li jkun, għad tweġġa serjament, it's gonna ħajkollok tikketta backstage, you're not a safe worker, u that's gonna affect your career, ma tiġiġ booked, ma jkollok xogħol, eċetera, eċetera. So at the end of the day, you're gonna be professional. Aha, if you have beef with someone, mhm. you're gonna lay them Fucking, tifhem, tipo, hmm. bis-saħħa, kemm għandi saħħa ħantijelek. I will not injure you seriously, hmm. imma. All night ħatħoss li jiena qiegħed eh, preżenti jemmijak fil-ring, eh, speċa within biex fil-konfini ta' dak li huwa eh. aċċettabbli. Eżatt, proset.
Sewa. Ġili kont situazzjoni fejn l-affarijiet ma baqgħux aċċettabbli?
I was on the verge. Kont fil-limitu, kont niftakar jgħat Franza, eh, working this guy who was a bit greenish, u kont għalkin kont qabel sejr il-ġappun l-ewel darba. U I was sitting down u ġejtini kik, u tani kik eh, trament bil-ponta. Ġonofs, ġonofs dar, u ħassejt ċok jek nizel ma saqajja. U bdejt nibza għal-ħinet, ma tour in Japan is gonna be messed up on taliħu or just pissed. I still gave him a couple like staff, imma. I was annoyed, mbagħad I just calmed down. Eh, ma kont irrabjat, mbagħad biex ir-reazzjoni tiegħek x'kienet? Qatlu dak il-ħin? Eh, Tipo terġiex tagħmel dawn l-xogħol. Chill the fuck down.
Eh, eh, eh.
U r-reazzjoni tiegħu? Kien għambel, sa.
Mela, tlaqna.